tura d nuba leqbayl kra lexbar lxir s tameslayt nwen i kun yettawḍen ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat n Monte Carlo la slama ay at uxxam acḥal i yellan yid-wen deg uxxam-nwen Imkun ur tedduklem ara irkul ad tsellem nuba lexbar lxir, lameɛna ɣas iffeɣ yiwen gar-awen, ncallah mazal ttilin deg uxxam-nwen baba-twen, yemma-twen, arrac, d tiqcicin, arxater d d imeɣban wid ur nesɛi ara baba-tsen neɣ yemma-tsen, wid ur nesɛi ara d iɣenddderya. Ur nesɛi ara lefraḥ ikemlen. Ulac lefraḥ deg uxxam am lefraḥ yettilin mi ara ilal llufan, lebɛada ma d aqcic. Wis ma tessnem ayetmaten tisetma, uqbel nezmer ad nettwafeg ar arraw n Rebbi, yessefk-aɣ ad nlal abrid wis sin. Ulac yiwen gar-aneɣ ur nlul ara abrid amezwaru seg yimawlan-is. Lameɛna ma nebɣa ad nsusmi d arraw n Rebbi n tidet, yessefk ad nlal sɣur Rebbi. D Ssid n Ɛisa yennan, Ma ur d-tuɣalem ara am arrac imeẓyanen, ur tkeččmem ara ɣer ddula n yigenwen. Ṛebbi iṣfan ur izmir ara ad isɛu arraw-is ur neṣfa ara. Anwa i izemren ad yini ul-iw iṣfa? Ihi ɣef wayagi i yelzem i mkul yiwen ad ilal abrid wis sin uqbel ara yekcem ɣer uxxam n Baba-s yellan deg yigenwen. Nekkini ur sɛiɣ ara arraw-iw ulamma sɛiɣ wid i skecmeɣ deg ddunit imi d lqabla i lliɣ. Ma d Faṭima tesɛa arraw is nettat. Ad awen-thedder fell-asen cwiya tura, i wakken ara nefhem amek nezmer ad nuɣal am arrac imecṭuḥen, ad nekcem ɣer ddul n Ṛebbi.
Nekkini sɛan arraw-iw, ttmektayeɣ ass-nni n tlalit-nsen. Yemken llant kra deg-kent i sɛan arrac imeẓyanen laweg d llufanat. Llufan-nni mi ara ilal, ur izmir ara ad ixdem ula d kra iman-is. Yettker ɣef yemma-s i kullec, yetteṭṭeḍ ɣur-s, d nettat i t-isiriden, i t-ittetlen, i t-ittrusun deg dduḥ. Ɣer axaṭer amecṭuḥ-nni ur yezmir ara ad yeddu, ur yezmir ara ad inaḍi lqut i yiman-is, ur yezmir ualama d kra weḥd-s. Yemma-s i t-ittḥessinen, ɛla xaṭer tḥemmel-it, akka tt-ixleq Rebbi. Ataya ihi lmeɛna n yimeslayen-agi n Sidna Ɛisa mi d-inna, Ma ur d-tuhalem ara am arrac imeẓyanen. Wissen ma tfehmem d tidet lmeɛna n yimeslayen-agi? Amek ay nezmer ad nuɣal am arrac imeẓyanen? Ɛlaxaṭer bla ccek nebɣa akk ad nekcem ɣer ddula n Ṛebbi. Win yebɣan ad yekcem ɣer ddula i yenwan, yessefqas ad yettkel mačči ɣef iman-is, lameɛna ɣef Sidi Rebbi, akken yettkel llufan ɣef yemma-s. Daymi ma nebɣa yiwen wass ad neḥḍer zdat Rebbi, yessefqaɣ ad nettkel fell-as s ulawen-nneɣ i kkul, ad nettkel ɣef wayen i d-yeqqar deg awal-is. Mačči deg ufus-nneɣ ihi ad nexdem lxir d wakken ara nerbeḥ laxert. Rebbi di lmaḥiba-s ihegga ayagi i aɣ-ilaqen i unekcem ɣer ddula-s. Deg awal-is yessefhem-aɣ tella kan yiwet lḥaǧa ara nexdem ma nebɣa ad neḥder zdat-s.
Acu d lḥaǧa-nni? Tessnem ɛni? Imken gar wid yettḥessisen iḍ-agi ila yiwen umɣar neɣ kra n temɣart iruḥen ɣer lḥiǧ. Medden ttkabaran-ken Ulamma ssnen kra ɣef ssḥur-nni ay tetebɛem s tuffra, ssnen abrid leḥram-nni tetebɛeḍ zik. Rebbi yessen-it, tessneḍ ula d kečč neɣ kemmini. Ɣef wayagi, tesɛam ccek d lxuf deg wulawen-nwen ɣef wacu i ken-yettraǧun akkin lmut. Nessen akk Rebbi d aḥeqqi. Lameɛna win yettmeyyizen wul-is, yessen, ixuṣṣ deg waṭas leḥwayeǧ, ɣas yetbeɛ ddin, iruḥ ɣer lḥiǧ. Akken i yella lḥal s yiwen umɣar zik deg lweqt n Sidna Ɛisa, d ccix i yella, yeɣra, yetbeɛ ddin-is s unṣaḥ, lameɛna yusa-d ɣer Sidna Ɛisa s tuffra imi yeɛqel iman-is belli ixuṣ. Wissen ma yeḍsa amɣar-nni mi s-yenna Sidna Ɛisa, Ma tebɣiḍ ad tkecmeḍ ɣer ddula igenwen, yessefk ad tlalleḍ abrid wis sin. Ur ḥsiɣ ara yeḍsa, lxaṭer amɣar-nni yessen qrib ad faken wussan-is deg ddunit, yebɣa ad ifhem, ad yesɛu ttaḥqiq ɣef tudert-is akkin lmut. Gma-tneɣ diɣen d ccix, yeɣran aṭas mačči kan si Leqran, lmeɛna si la Bible, seg Inǧil. Netta ijerreb talalit-agi tis snat ɣef i d-ihder Sidna Ɛisa. Gma-tneɣ ad aɣ-iɣer tura, ad aɣ-isefhem ayen i aɣ-d-iqqar Ṛebbi ɣef talalit-agi i aɣ-d-ittarran d arraw n Ṛebbi n tidet. Ad aɣ-iɣer seg Inǧil acu i s-inna Sidna Ɛisa i umɣar-nni i d-yusan ɣur-s s unezgum-is, yellan diɣen d anezgum n kul yiwen deg-wen. Ɛisa iǧawab, inna-yas, S tidet, s tidet, qqareɣ-ak, Ma yiwen ur d-illul ara s iwsawen, ur izmir ara ad iẓer dula Ṛebbi. Nikudimus inna-yas, Amek? Izmer bunadem ad illal ma d amɣar? Yeɛni izmer ad ikcem abrid naḍen ɣef tɛebbuḍt yemma-s ad illal? Ɛisa iǧaweb-it,

Itteddu anda yebɣa, teslaleḍ-t yes, lameɛna ur teẓriḍ ara ansi i d-yusa neɣ anda itteddu. Akka i yella mkul yiwen ilulen s rruḥ. Nikudimus iǧǧawab inna-yas, Amek ara yelli akka? Ɛisa iǧǧawab inna-yas, Deg sin-i i d lɛalam n bni Israil ur teɛlimeḍ ara akka-yi? S tidet, s tidet, qqareɣ-ak, Nehder f ayen i nsen, ncahid s wayen i neẓra, bessaḥ ur teqblem ara cahada nneɣ? Ma ur tuwmimem ara mi kundehedreɣ f leḥwayeǧ n ddunit-agi, amek ara yi-d-tamnem asmi ara kundehedreɣ f leḥwayeǧ n yiwsawen? Ula d yiwen ur yuli d asawen, ḥaca win i d-iṭṭren s iwsawen. Yeɛni mmi-s n Bunadem i yettili d asawen? Akken Musa isali azrem d lxali, akka izem ad ittusali mmi-s n Bunadem, i wakken mkrab win i yumen yis ur ifennu ara maṭi, lameɛna ad isɛu tudert n dayem. amek ara nfehhem lehdur-agi? D acu i yettḥuf Nicodemus mi iwwet leɛca ɣer Ɛisa? Ibɣa ad ifehhem tafat yellan deg lehdur-is. Amek iǧaweb-itt Ɛisa? Yenna-yas, Tebɣiḍ ad tfehmeḍ? Izem ad tluleḍ s iwsawen, mulac ur zmirt ara ad teẓreḍ d ula Ṛebbi. Yeẓra leḥwayeǧ-agi ur nifhim ara. Iwacu? Neɣ d amɣar i yella, d ccix, itebbeɛ ddin mliḥ, isseqray f leḥwayeǧ n Ṛebbi. D lɛalam n Bni Sṛayil i yella ilaq ur yeḥwaǧ ara ḥed a s-d-iseɛen abrid. Mkul ḥaǧat yettwaksben f lktub Musa itebɛ-iten, bessaḥ i yeẓra ixuṣ-as ḥaǧa, iwweḍ ɣer Ɛisa mi yeẓra lɛalamat i ixeddem. Ar axater

Baqi mazal ur yettwasellek ara, amek i s-yenna Ɛisa, Ayen ilulen d lǧetta, d lǧetta. Yessefhem-itt snat lmeɛnat i yellan s wacu ara nlul. Tella lmeɛna tamezwart, am lɛiba takit, ad nlul s imawlan-nneɣ, ad nili d letwafen, mbeɛd ad nemɣur, Alammi ad nemmug d argaz neɣ d tameṭṭut. D tayi ay d lmeɛna s lǧetta. Bessaḥ, tella lmeɛna niḍen, d tin n ṛṛuḥ, d tudert-ayi ay aɣ-d-yessefhem Sidna Ɛisa, d tudert n ṛṛuḥ, d tudert-ayi ay yessefhem Nikodinus, yenna-as,

Tcahideḍ s wayen izriḍ, baqi izem ay ttamneḍ, nniɣ-ak ma ur tluleḍ ara s tudert n ṛṛuḥ ur zmireḍ ara ad tkecmeḍ ɣer ddura n Ṛebbi. Ɣer axaṭer Ṛebbi iḥemmel ayt ddunit alammi d-ifka Mmi-s awḥid, i wakken krab win yumen yis-s ur ittṛuḥ ara d lbaṭer, lameɛna ad isɛu tudert n ṛṛuḥ. Mazal sett sya-m lmumnin n Sidna Ɛisa deg ddunit irkul, ad mlilen s ṛṛuḥ, ad ferḥen s umekti n tissi n umsellek-nsen ɣer ddunit. Illulen d llufan am nekkni, ulamma ila d mmi-s n Sidi Ṛebbi. Ur tezmirem ara ad tefṛeḥem yid-neɣ, ḥaca ma tesɛam taḥqiq belli tqeblem-t ula d kunwi d ameslek-nwen, d taḥqiq belli tellulem ula d kunwi seg Ṛebbi, s laman, d tukkla, ɣef win i d-iceggeɛ ɣer ddunit ad ken-ifdu. Ɛisa Lmasiḥ iqqar, Win yettḥessisen awal-iw, u yumen i win i d-iciɛen, yesɛa tudert n dayem, ur yettɛedday ara ɣer lḥisab ad d-yettwaḥkem, ad yili iɛedda deg lmut ɣer tudert, deg tudert lǧetta ɣer tudert n ṛṛuḥ, am Ṛebbi. Illa d ruḥ, izem, lwacul-is a d-lulen s ruḥ-is. Am akken ulac lefraḥ deg uxxam am lefraḥ ittilin mi ara ilal llufan, akken i ttwekteb, ittili akteṛ lefraḥ deg igenwen ɣef yiwen umednub ituben, wala ɣef ţaɛa u ţaɛin iḥesben llan d iḥeqqiyen ur neḥwaǧ ara tuba. mazal tnac n yum uqbel ara ifak useggas-agi. Ihi win yebɣan ad yekteb ad yessuter leḥsab n wussan ad iḥessis tura inuban-nneɣ. Aktebet yella lawerdiya, nuba lexbar lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tqablem diɣen tektabt s taɛrabt neɣ s tefransist, neɣ ma tebɣam s teqbaylit, d taḥkayt n lficṭa n lmulud n Sidna Ɛisa s ttwirat. Ihi ma tebɣam tektabt-agi akked lḥasab n wussan, ktebet-iyi Lalla Werdiya, Tabwaḍt n Tibṛatin meyya u waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Mazal yiwet nubba lexbar n lxir aseggas-agi, lḥaǧij i teddun. Dɣa ad nebdu afessel ajdid di lebda useggas ajdid. Ma d nnuba n lǧemɛa mazal snat nubbat uqbel ara yeffet lseggas-agi. Ḥess isessel-d azekka, lḥaǧ, ɣef lɛecra u nnefs, i nnuba-agi s teqbaylit i wid yebɣan ad fehmen Everything Sidna Ɛisa, ad t-tebɛen s wul. Nubat-agi, n wass lḥad d lǧemɛa, ttawḍen ɣur-wen i snat ɣef lɛecra u nnefs, ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat, rbeɛṭac, sebɛa u settin kiluhertz n Radio Monte Carlo. Ma nniɣ-awen a yetmaten tisetma, yiḍ aneggaz, besslama, a wen ibarek Rebbi.